دوایی میوانێکی خۆشەویست لە ستۆدیۆی دەنگی گەلی کوردستانە ئەویش دارەوان محەمەد بابەکر پاڵەوانی لەشجوانی، کاک دارەوان بەخێر بێی بۆ ستۆدیۆی دەنگی گەلی کوردستان. زۆر سپاس. بەخێر بێیت سپاست دەکەین بۆ دەرفەتان بەخێر بێی سەرچاو. کاک دارەوان لە دوور و نزیکەوە من کەمێکت ناسم بەڵام ئەمەوێ خۆت خۆت بناسێنی فەرموو. سەرەتا سپاس بۆ میوانداریتان، ڕێز و خۆشەویستیم بۆ هەموو کارمەندانی دەنگی گەلی کوردستان. من دارەوان محەمەد، خەڵکی شارباژێڕ، گوندە جوانەکەی قەشانم. ماوەی دە ساڵە لە بواری لە جوانیا کار دەکەم و ئێستا ڕاهێنەرم لە هۆڵی پڵۆجیم لە ڕاپەڕین. بەڵێ با بزانین ئەم باسی لەوە کرد پاڵانی لەش جوانیە وەرزشی لەش جوانی بابزانین بەشداری پاڵەوانێتیت کردووە کاکدارەوان پێم خۆشە پێمان بڵێ ئەم پاڵەوانێتی کەی بەڕێوە چووە و لە کوێ بەڕێوە چووە ئەم پاڵەوانێتە لە 25 حوتی ئەم ساڵواتە 2025 لە شاری هەڵبجەی شەیدی خۆشەویست بەڕێوە چوو. بەڵێ کاک دارەوان پاڵەوانێتی کە ئێوە بەشداریتان تیا کردووە بێ گومان جیاوازی لە وەزندا هەیە ئەو پاڵەوانێتی کە تۆ بەشداری تیا کردووە و توانی تە پلەیەکی باش بەدەست بێنی لە وەزنی چەنددا دابەزیوە و توانی تە پلەی چەنەم بەدەست بێنی. ئەو پاڵەوانێتی من بەشداریم تیا کردو خۆی چەند فیەیەک بووە من لە فیی بۆدی بەڵدینا بەشداریم کردو فی بۆڵدی بۆڵدینیش بە پێی وەزن بۆ نمونە دابەشەکرێ بۆ دەوەزن لە وەزنی 6 و 65 و هەفتا حوتا و پێنج ئەڕاتە سەرەوە تا سەوزە ئیسا من خۆم لە وەزنی هشتا و پێنج بەشداریم کردو سپاس بخواتوانیم پلێ یەکەم بەدەست بێنم بەدەر لەوەش ئەم پاڵوانێتە ئۆڤەر ئۆڵی تیا بواتە یەکەم یەکەمەکان دیارەکرا یانی لە هەر دە وەزنەکە هەموو یەکەمەکان ئەهێنرێنە سەر ستەیج و یەک یەکەمی هەڵەبژێرێ ئەویش پێی ئەوترێ ئۆڤەرئۆڵ سپاس بخوا توانیم لەوەشە پلەی یەکەم بەدەست بێن واتای لەناو هەموو یەکەمەکانە یەکەم یەکەمەکان بەدەست بێن سەرکەوتوو بی کەواتە بۆ خۆت خۆش بێ. هەر یەکەم و یەکەمیش بی هەر یەکەم بووە بەڵێ. هێرش باسەوەی کە وتی ئەم بە لە وەزنی هەشتا و پێنج تۆ دابەزیوی بەڵێ. باشە من پێم خۆشە ینی ئەوە ڕوونکەیتەوە بزانین ئەگەر یەکێک هەشتا بێت هەتا هەشتا و پێنج ینی هەشتا بۆ هەشتا و پێنج لەو بینەیە دا ئەبەزێ خۆ مەرجنی ئیلا هەر هەشتا بێ ئەبێ هەشتا و یەک بێ هەشتا و دوو بێ بەڵخۆی وەزنەکان لە خوار وەزنی شەستەوە

کە ببوومایە بە هەشتا و شەش یان هەشتا و حەوت ئەبوویە لە وەزنی نەوە تا دابەزم نەوە تا دابەزم. یانی وەزنەکان پێنج پێنج سەرەکەوێ پێنج پێنج. بەڵێ کاک دارەوان ئایا جیاوازی وەزنەکان هیچ پەیوەندیەکی بە تەمەنی ئەو بەشداربووە هەیە؟ نا جیاوازی وەزنەکان من لە متە- متەقەدیما دابەزی متەقەدیم پەیوەندی بە ئە، بەس بە وەزنەوە هەیە بە تەمەنەوە نییە بەس هەر لە هەمان ئە، پاڵەوانێتیە فییەکی تیا بوو بەپێی تەمەن بوو بۆ نمونە تەمەنی سی و پێنج بۆ چل ساڵ بەرەو سەر و چل بۆ چل و پێنج چل و پێنج بەرەو سەر ئەم فیانە ئیتر بەپێی تەمەن بوو بەپێی وەزن نەبوو من هەر لەو فیاشا بەشداریم کرد و سپاس بخوا لەوەشا توانیم پلەیەکەم بەدەست بێنم سەرکەوتوبی من پێم خۆشە بابچین باسی ئەومان بۆ بک هێرش بزانین چۆن خۆی ئامادە کردو بۆ ئەم پاڵەوانێتە وەکە زانین هەموو ئەوانەی کە ئەو بەشداری لە پاڵەوانێتیاکەن بە کۆمەڵێک ناڕەحەتی و کۆمەڵێک ناخۆشی و کۆمەڵێک قورسایی ئاڕۆن خۆگرتنەوە لە کۆمەڵێک خواردن و بەرنمەی خواردن و هەموو ئەمانە جا پێم خۆشە تۆ باسی ئەومان بۆ بکەی بزانین تۆ خۆت چۆن ئامادە کرد بۆ ئەم پاڵەوانێتە بەڵێ خۆ ئامادەکردنی من سەرەتا لەلایەن مامۆسای زۆر خۆشەویستم مامۆسا بەهمان بەکەری خۆشەویست کە بەرنامە و پرۆگرامێکی زۆر زۆر باشی بۆ داناوم لێرەوە ڕێز و خۆشویستیم بۆ هێ و دەستی مادووبوونی یەگوشم ئیتر کە بەردامەکەی بۆ داناوم منیش لەسەر ئەو بەرنمەی ئەو ڕۆشتوم و جێبەجێم کردووە بەرنمەکەش بۆ نمونە لە ڕووی یاریکردنەوە، لە ڕووی بەرنامەی خواردنەوە، کۆمەڵە شتی زۆر زۆر با باسی ئەوە بکەین سەرەتا وتت لە ڕووی یاریکردنەوە بزانین ڕۆژانە چۆن یاریت کردووە بە تایبەتی لەو کاتێک کە خۆی ئامادە کردو بۆ ئەم پاڵەوانێتی ڕۆژانە تقریبان چوار بۆ پێ ساعت تەمرینم کردووە تەمرینەکانم دابش کرد بوو بۆ دوو بەش ینی بەیانیان و ئێوارە بۆ نە شەفتی بەیانیان کە یاریم کردو هەم یاری ئاسنم کردو هەم کاردیۆم کردو واتا ڕۆشتن و ڕاکردن ئەم شتان بەلایانی کەمەوە سعاتێک بۆ ساعت و نیوێک تەمرینی ئاسنەکەم کردو دوای ئەوە 45 دقە کاردیۆم کردو ئەمە شەفتی بەیان شەفتی ئێوارە بە هەمان شێو سعاتێک بۆ ساعت و نیوێک تەمرینی ئاسنم کردووە 45 دقە کاردیۆم کردو ئەی ڕۆژانە چوار بۆ پێ ساعت من هەموو ڕۆژێ تەمرینم کردو باشە مامۆسادارەوان کاتێک کە ئەم تەمرینە ئەکەی کاتێک کە ئەم ڕاهێنانە ئەکەی بێ گومان لە ڕووی عەسابەوە لە ڕووی نەفسیەوە هەست بە ماندوو بوونی ژەکەی جگە لەوەی کە لە ڕووی جەستەیەوە ماندووی تا چەند ئەم ماندوو بوونەی جەستەی تۆ ڕەنگی داوەتەوە لە کردەوەکانتدا تا چەند لەو ماوەیەدا تووڕە بووی وەڵاهی هەڵچوون هەبووە حەتمەن ئەو بەرنامە قورسەی کە ئێمە جێبەجێکەین و لە ڕووی تەمرین و لە ڕووی خواردنەکان و ئەوەوە کە بۆ نمونە ئەرکێکی زۆر قورسە هەموو کەسێک ناتوانێت ئەم شتە جێبەجێ بکە بێگومان لە دایمە لەسەر عسابی عسابەت هیلاکە جستت هیلاکە مێشتەکەت هیلاکە بەس یعنی ئەم یاری و ئەم بەرنامە ڕێژێ و ئەم ئامادەکاری کاکرێ بەڕاستی کەسایەتێکی ترە لێ دروزەکە یەعنی وات لیەکا کەسێکی خۆڕاگر بی ئیتر با بزانین بینە سەر خواردنەکان ئەو خواردنانەی ئەها کە لەو ماوەیە نەت خواردووە تا چەند حەزت بۆی چووە ئەمجا خواردنانە چی بوون کە ئەبێ بەڵێیان ئەبێ نەخورێت چیت کردووە و هێرژۆنیم بیستم هەنێک کات ئەوان ئێوە کە بەشداریەکەن بە دووسێ ڕۆژ پێشەوە تەنانە بزانم ئاویش ناخۆن خۆی خواردنەکان ئەو خواردنانە زیاتر بۆنە ئەو خواردنانی کە ڕێگە پێدرا بووم بۆ من ئەو خواردنانی کە ڕێژەی پرۆتینێکی بەرزی هەیە وەک کە ئەو خواردانەی کە کاربۆهایدراتی تەندروستی تایە بەس بە ڕێژێکی کەم و سەوزەکان تەنانەت میوەکانیش بە ڕێژەیەکی کەم و ئەو خواردنانی کە یعنی مەمنوع بوو لەم کاتەیە بیخۆم خواردنە گازیەکان چاوریەکان چوریەکان شیرینیەکان ئەمە بە هەموو شێوەی قەدەغە بوو یعنی من بیخۆم بەس بەڕاستی یعنی زۆر زۆر ناخۆشە شتێکی زۆر قورسە کە هەموو ئینسانێک ناتوانێت بیکات وەکو بۆ نمونە تۆ سێ مانگ بۆ چوار مانگ منعی بە هەموو شێوە شیرینیەکەی کە من یەکەکەم لەوانەی زۆر زۆر حەزم بە شیرینی هەیە هەر زۆر زۆر ڕاست ئیتر بۆ نمونە چەنەها جار لە کۆڕ و کۆبوونیان یان لە میوانداریا دانیشتوم چەنەها شیرینی خۆش دانراوە چەنەها خواردنی خۆش دانرا بڕواکان هێشتان پێ بڵم چوون بۆ میوانداری خواردنەکانی خۆم بردو چکە ئەو خواردنانەی لەو میوانداریە عیداندراون بەکە بۆ من نەگونجاو بوو ئەو ماوەیە پرسمەر هێلکەت خواردبێ وڵ سنگی مریشک و

چەنێکە تامەزرۆی بۆ ئەو خواردنانە. لە دوای بەدەستهێنانی ئەم نازناوە گەورە، بزانین کاک دارەوان چی خواردووە. وەڵڵا هی جا خواردنەکان زۆر بوو نازانم باسی چی بکەم بەس ئەو کاتە من چکە خۆم خەڵکی سلێمانی ماڵم لە سلێمانی پاڵەوانیتەکەش لە شاری هەڵەجی خۆشەویست بووانە ئیتر پاڵەوانیتەکە زۆر زۆر یعنی کاتێکی زۆر زۆری خایەن ئەو فیی کە من بەشداریم کرد بۆ نموونە سەعات تەقریبەن حەوت و هەشت ئێوارە تەواو بوو بەس پاڵەوانێتیەکە بەردەوام بوو ڕۆی هەتا تەقریبەن دوانزەی شەو ئیتر من هەر لە ناو هۆڵەکەیان مام و ئەوانە کۆمەڵە خواردنی خۆم پێ بوو و وەکو شیرینی و هەنێشتی تر بەزەوم خوارد بەس دوایی کە هاتمەوە ماڵەوە ئیتر بەدڵی خۆم خواردنم خوارد. کاک دارەوان باسی ئەوەت کرد عەفوو باست لەوە کە کە تا هەشتی ئێوارە تۆ کۆتایت پێ بە پاڵەوانێتەکەت هێناوە تا دوانزە بەردەوام بووە ئایا ئۆڤەرئۆڵەکەش هەتا دوانزە بوو دووبارە تۆ یەکەم بوو یانە سعات هەشت تۆ ئۆڤەرئۆڵ بەدەستێنە ئۆڤەرئۆڵەکە ینی لە فیئەی منە بۆ نەفیی بۆ دیبۆتی چەند فیەکی تریشی دا بوو وەکو بۆ نە کلاسیک و بۆ دیکلاسیک و کلاسیک فیزیک و ئەمانیش بە هەماشەوە هەنێکیان بەپی وەزن و باڵا بوو تەنانەت لاوانیشی تیا بوو بۆ نمونە خوار تەمەنی بیست و دوو ساڵ بەرەو خوارەوە بەڵێ. ئەم فیانەشی تیابوو فیەکی تری تیابوو نەچڕال بوو بەڵێ. ئە، ئەو فیەشی تیابوو یعنی کۆ فیەکان بەڕاستی زۆر زۆر بوون ئە، یەک پێشنیارم هەیە بۆ ئەم پاڵەوانێتیانە ئە، هە، ئەو کەسانی کە سەرپەرشتی ئەم پاڵەوانێتیانە دەکەن هیوادارم کە فیەکان بەو شێوەیە زۆر بوون پاڵەوانێتە بکرێتە دوو ڕۆژ ئێسا یاریزان هەبوو بۆ منە لە بەیانەوە لەو هۆڵەیە ئامادە بوو سعات دە و یانزەی شەو قرسە ینی فیرانی خۆی بەری کەوت و چۆتە سەر ستەیج و عرضی کردو ئەمەش یاگونێکی زۆر زۆرە ینی ئەو بەڕێزە باسی کردوتی ئاوگرتنەوە چاڵەکانوانە بە یاریزانەکە ئاگۆڕە بۆ نیارزانی وە تەنانە سێ ڕۆژ بۆ چوار ڕۆژیش ئاو قەتعەکە ینی ئاو خواردنەوە بە هیچ شێوەک نییە ئەگەر مە بە ڕێژێکی زۆر زۆر کەم ئەتوانێت ڕۆژانە ئاوێکی کەم وەری بگرێت بەڵام سێ ڕۆژ بۆ چوار ڕۆژ ئەبێ ئاو قەتعکە لێوەی چی خۆنەوە ئاویش نەخۆن ئەو نەخۆن بەدیلی ئەوە چیە خۆن وڵی بەدیلی ئەوە چونکە بۆ نمونە تەنانەت خواردنەکانیشمان زۆر کەمە بێتەوە بەڵانی هەفتەی پێش بتوڵەکە خواردنەکانیشمان زۆر بە حوکمی ئەوەی نان و شە زۆر ناخۆین لەگەڵ زۆر تونیشمان نابێت باشە با بزانین تا چەند بەڕێوچوونی ئەم پاڵەوانێتیە بۆ پاڵەوانانی کوردستان گرنگە وڵی بەڕێوچوونی ئەم پاڵەوانەتە زۆر زۆر گرنگە بەس پاڵەوانتی بە شێوەیە گرنگە بێ کە خەڵات و دیاری باشی تیاێ بۆ پاڵەوانەکە خەڵات و دیاری باشی تیاێ پاڵانەکە گرنگتر و بەقەوەترە بە دڵنیاییەوە کاکدارەوان ئەم پرسیارە ئەکەین بەڵام حەزەکەین یانی پێش هەموو شتێک وەک خۆی وەڵاممان بیتەوە هەرچەنەوەکانی دیش وە خۆی بوو وەڵام چێ هاوکاری کرد و شێ هاندەرت بووە سەرەتا پێشۆی ناوی کەس بێنم خی گەورە خی گەورە پاڵپشت و هاندەرم بۆ کە لەوەی لەشێکی ساغ و تەندروستی پێبەخشیم و ئەو هێز و توانای پێبەخشیم کە بتوانم ئەو بەرنامە قورسە و ئەو یارە چڕوپڕانە جێبەجێ بکەم دوای ئەو ئەمەیە یەکەم کەس ناوی ڕاهێنەرەکەم و مامۆساکەم مامۆسا بەهمەن بەکەری خۆشەویست کە هەمیشە وەک و برایەک هاندەر و پاڵپشتم بووە دوای ئەوە دایک و باوکم و خوشک و براکانم بە تایبەت نەریمانی برام کە هەمیشە هاندەر و پاڵپشتم بووە لە کاتی پاڵەوانی چوو لە دوای پاڵەوان چی کەسێکی دیریش ئەمەیە باسکەم خێزانمان کە هەمیشە وەک سەربازێکی ون نادیار بەردەوام هاوکار و پاڵپشتم بۆ چکا بەڕاستی خواهمە دەکردم بۆ پاڵەوانێتی ئەرکوماندوبوونێکی زۆر یەوێت لە ڕووی خواردنەوە خواردن حازرکردن ئەو هەمیشە خواردنەکانی هەموو ژەمەکان بوو حازر کردوم و بووی جا کردومەوە و یەعنی نەیهێشتووە هیچ نەقس و کەموکوڕێکم بێ و من وەکو خودی خۆم نەک لە کاتی پاڵەوانێتی لە دوای پاڵەوانێتیش هەر لەسەر بەرنامەجێکی باش و خواردنی تەندروست دەڕۆ یعنی ئەو بەدل لە کاتی پاڵەوانتی دوای پاڵەوانتیش هەر یعنی ماندووە پێمەوە و هاوکارمە دەستیان خۆش بێ و دەستی لەشیان هەموو ساغ بێ لایەکان خۆش بێ، بەڵام- بەیانی ئەمانە هەر بە بنەماڵە باسی نەریمانی برا دایکت. شێکەریش بەتەڵە کاک نەریمان بەتەڵە وتان، ئەویش- بەڵێ. ئەویش ماوەیەکی زۆر و ئێستاش بە بەردەوامی کە بە- بەشداری لە بتوڵەکانەکە هەمیشە پلەی یەکەم بەدەست سەرکەوتوو دێنێ بن. وەکو پێشتریش ئاماژەمان پێکرد ئەمان بە بنەماڵە هەمووی بەڵێ. بەتەڵن اه، کاک دارەوان اه، دەستخۆشی لە هەموویانەکەنەوەی کە هاوکار و یارمەتی دەرت بووە بەڵام ئەمەوێ بپرسم باسی خێزانیشت کرد ئەمەوێ بپرسم ڕۆژەک هەبووە مەسەەن سەعات دەی شەو یانزەی شەو دوانزەی شەو کاتی ئەوە بێ کە خواردن بۆ ئامادە بکرێ و بە خێزانت وتی بێ خواردنەکەم بۆ ئامادەکە و خواردنەکەی بۆ ئامادە کردبی خواردنەکەی بۆ ئامادە کردمیان ئامادە نەکە ئامادە کردبێ بێگومان تۆ بەتەڵ بێ ئامادە ماشەڵی هەنی ئەوەنم بتوڵە کردووە بەدەل لەم بتوڵی کردم چەنەها بتوڵی تریشم کردووە بەڵە سپاس بۆ خوا ئەوانیش نەتیجەیەکی باشم بەدەستهێنا سەرکەوتوو یانی بن. ئەوەنەم بەرنامە و پرۆگرام هەبوو و جێبەجێم کردو ئەوانە ئێ، ماشەڵا ئێس- ئێسایش وەک مامۆسایەکی لاتوە مشتەکان نەزان یەکجار بۆ من نەکە خۆم حازرەکەم بۆ بتوڵەیەک یەکجار لیستەکەی ئێمە ئەڵەم خواردنەکانم بەم شێوێ تاوی تر ئێ، سەیری ناکاتەوە خواردنەکان هەموو ژەمێک ئێ، شتەکان وەخۆی جێبەجێ ئەکا بۆ مامەدار.

یەکێتی نیشتیمانی کوردستان. ماڵا وەڵای داواکاری من هەر بۆ خۆدی خۆم نیە بەشێوەکی ئامە هیوادارم یعنی بۆ نمونە خزمەتێکی باش بە پاڵەوانان بکرێ لە کاتی پاڵەوانێتەکانە سپەسەرێکی باش بکرێ بۆ نمونە بۆ دانی خەڵات و دیاری تایبەت و گرنگ بۆ منە هەر پاڵوانێک لەم پاڵوانەتە خۆی ئاماداکە مەسرەفێکی زۆرەکە بەدەم لەو هیلاکی و یاری کردنە چڕوپڕی باسم کرد ئەمە بەلایەک لەگەڵ ئەوی مەسرەفێکی زۆر زۆرەکە پارێکی زۆر زۆر سەرفەکە کە تۆ بۆ نە پاڵوانی تێگەکرێت هیچ خەڵات و دیارێکی تیا نەبێ ئەو پاڵوانە ئەو پاڵوانە بۆ نمونە کە ئەو پاڵوانەتی کردزانی بۆ نمونە هیچ ئەنجامێکی وای نییە و خەڵات و دیارێکی باشی پێ نادرێ سا پاڵوان هەبووە لەشێکی زۆر جوان هەبوو پلەیەکەمی بەدەست هێناوە ئەوانە یەک پاڵوانەتی کردووە پلەیەکیم تاو لە دوای ئەو پاڵەوانی هی تری ئەنجام بە ئەنجام نەگەیاندێت چکە زانیوێتی بۆ نە بەدەر لەو هیلاکەی زەحمەتی کە کێشاوێتی هیچ ئەنجامێکی ئەو تۆی نەبوو جا بۆیە من داواکارم کە خزمەتێکی باشی پاڵەوانان بکرێ هاوکاریکی باش پاڵەوانان بکرێ بڕوا بکە ینی پاڵەوانی وامان هەیە هەم لەڕووی مادیم لەڕووی معنەویانی لە هەردوو ڕۆکەوە پاڵەوانی وامان هەیە کە پشتیوانی بکرێ و پشتگیری بکرێت ئەتوانێت چەنەها پاڵەوانێتی پاڵەوانێتی گەورەی ئەنجام بات. ئازبەرزی جیهانی بەدەست بێن بە دڵنیایە و ئێ مامۆستا ئەم ئێ هێنانەی کە لەگەڵ خۆت هێناوتن ئەم ئێ با بڵێین ئەم کاسانە ئەمە چی ئەگەر بکرێ پیشانی ئەم بینەرانی کاس- بیت ئە، ئەم کاسانە بزانین. کامێرەکە بەڵێ آه. پیشانی بەڵێ. کامێرەکەی بیت ئێ، ئەمە ئێ، کە بۆ نمونە لە ئۆڤەر ئۆڵەکە لە یەکەمی یەکەمەکانم بەدەست هێناوە ئەم خەڵاتم بەدەست هێناوە ئەوی یەک ملیۆن بڕیەک ملیۆن دینار بووە و ئەمەش هەر لەگەڵ ئۆڤەر ئۆڵەکە ینی پێیان بەخشیم ئەم دوانە ئۆڤەر ئۆڵەکەیە باسکەم بۆ نمونە من کە یەکەمی یەکەمەکانم هێناوە ئەم خەڵاتیان پیاوە یانی کە لە فیلیەی خۆما لە وەزنی هەشتا و پێنجا یەکەم بووم یان یەکێکی تر لە وەزنی شەست و شەست و پێنجا ئەمە یەکەم بوون هیچ خەڵاتێکیان نەیاوەتێ بەڕاستی ئەمە شتێکی ناخۆشە هیوادارم یعنی زۆر ناچەنە پاڵوانێتەکە پاڵوانێکی زۆر بەهێز بوو پاڵوانێکی زۆر بە باشی بەڕێوە چوو وام خەڵاتانەشی تیا بوو من لێرە و دەستخۆشیان لێگەم سپاسیانەکەم بەس هیوادارم زیاتر زیاتر بێت بۆیان بەڵێ بۆ تەرژێکردن و ئەو پاڵەوانانی بەڕاستی کە تۆ پلی یەکەم بەدەسێنی چاوەڕێ شتێکی دیانی ئەمە هەر بۆ خۆت خۆشە بەڕسیواین. سپاس بۆ میوانەکەمان دارەوان محەممەد بابەگر کە بە خۆشحاڵیەوە لە ستۆدیۆ ئامادەبووی سپاس بۆ کاتێک کە بێمت بەخشی سپاس هیوادارین هەمیشە لە ساغ و تەندروست باش بی هیوادارین لە بتوڵەکاندا هەمیشە سەرکەوت سەرکەوتەکەمە دەست بێری خوات لەگەڵ بێت سوپاس بۆ ئێوەش کاتێکی خۆش سوپاس دەکەین.